מענטשן פארשטעלן זיך אזוי צו אזוי, נישט אייביג קען מען דערקענען דעם מענטש, באט בעצם דאס טוט ריפלעקטן די עולם השקר, פארשטייט זיך חודש אדר איז אין א גוטע וועג, באט א גאנץ יאר איז דא מענטשן וואס פארשטעלן זיך, מענטשן לייגן ארויס א פנים וואס באמת זענען זיי נישט, אדער פארציילן זיי זאכן וואס הייבט זיך נישט אן און לאזט זיך נישט אויס, און ס'איז זייער שווער אין די עולם השקר צו וויסן די אמת. סאו, כ'מיט ענק שערן א אינטערעסאנטע זאך ווי אזוי מען קען יא וויסן די אמת. ווען איך בין געווען זייער יונג בין איך געפארן קיין ארץ ישראל לערנען אין ישיבה אסאך פריער ווי געווענליך ווען בחורים פארן קיין ארץ ישראל. און מיין זיידע עליו השלום איז געווען זייער באזארגט, א יונגע בחור'ל פארט זיך קיין ארץ ישראל, בפרט ביי נעטשור בין איך געווען זייער א נייגעריגער, א גרויסער מבקש, און ער האט מורא געהאט וואו איך וועל מיך דרייען, ער האט געוואלט מאכן זיכער אז איך דריי מיך אויף די ריכטיגע פלעצער. סאו, ער רופט מיך אריבער און ער זאגט מיר אזוי, מיין טייער קינד, דו ווייסט דאך ס'דא אלע מיני מענטשן אויף דער וועלט. אונז האבן מיר נישט קיין רוח הקודש, ווי דאנט נאו ווער ס'איז אמת'דיגע ערליכע אידן און ווער נישט. אבער מיין טאטע עליו השלום האט מיך אויסגעזאגט א סוד, א טריק ווי אזוי מ'קען יא וויסן ווער ס'איז באמת א ערליכע איד. דריי זאכן, די ערשטע זאך, טאמער מען זעהסט אז דער איד איז א זארעס, אייביג אן די גאו, אלוועיס פראדאקטיוו, קיינמאל זיצט ער נישט איין, ער פאולעצט נישט, די צווייטע זאך איז, ער איז אייביג אין א גוטע מוד, ער איז אייביג פרייליך, פשוט ווייל פקידי השם ישרים וסומכי לב, די דריטע זאך איז, דער איד וועט אייביג זיין קריעטיוו ווי אזוי צו טרעפן א וועג צו העלפן א צווייטע איד, א טובה צו טון פאר א צווייטע איד. ווייל צו טרעפן תירוצים פארוואס נישט א טובה צו טון פאר א איד איז ווערי איזי, קען זיך ארויס דרייען פון העלפן א איד אין איין סעקאנד, אבער צו טרעפן א וועג ווי אזוי יא צו העלפן א איד איז נישט אייביג גרינג, מען דארף זיין קריעטיוו, סאו טאמער זעסטו א איד וואס האט די דריי זאכן, אקעי, זריז, פרייליך, און א בעל חסד, זאלסטו וויסן אז ער איז א ערליכע איד, אבער זאגט ער מיך, דאנט טראסט אים ביי די ערשטע מאל. טעסט אים. קומט צו אים צו אזא ערב שבת פון א קורצע פרייטאג, זעט צו ער ווערט נערוועז. פרוביר אים צו בעטן אמאל א טובה, זע ווי אזוי זיין ריעקשאן איז. און אזוי ווייטער. טעסט אים. און אז דו זעסט א איד האט די דריי זאכן זאלסטו וויסן אז עס איז א ערליכע איד. ביי אזא איד זאלסטו דיך דרייען. זאגט ער מיר תלמידי חכמים איז דא אסאך. קלוגע מענטשן איז דא גאר אסאך. טעלענט פעלט נישט אויף די וועלט. אבער ס'מיינט נאכנישט ווען איינער איז טעלענטפול אז ער איז א ערליכע איד. צו זיין א ערליכע איד דארף מען ארבעטן אויף די מידות, און די דריי זאכן ווערט מען נישט געבוירן מיט, מען דארף אויף דעם ארבעטן. און ער האט מיר צוגעלייגט נאך א זאך, מיין טייער קינד, און איך געדענק ער האט מיר דעמאלטס ארויפגעלייגט די האנט אויפן פלייצע, איך פיל נאך ביז היינט זיין ווארעמע האנט אויף מיין פלייצע, און ער זאגט מיך, מיין טייער קינד, נישט נאר דו דארפסט זוכן אזעלכע אידן, דו דארפסט זוכן צו זיין אליינס אזוי. און איטס נאט איזי. אפילו דו וועסט עס וועלן זיין, דער רבונו של עולם וועט דיך טעסטן, פונקט אזוי ווי דו וועסט טעסטן די אידן, דער רבונו של עולם וועט דיך שיקן נסיונות אין דיין לעבן, זמנים וואס ס'גייט דיר זיין שווער, און אז טאמער דו וועסט דיך שטארקן אויף די דריי זאכן זאלסטו וויסן, מיינט עס אז דו גייסט אויפ'ן ריכטיגן וועג. מיר אלע האבן געקענט אזא סארט איד, אסאך אזעלכע סארט אידן, אבער ספעציעל האט כלל ישראל געקענט א רבי, א גרויסער רבי, וואס האט געהאט די דריי מעלות אויף א מורא'דיגע פארנעם, דאס איז געווען דער באבובער ראש זכרונו לברכה רבי שלמה זכות יגן עלינו, ווער ס'האט געקענט דעם איד, דעם צדיק, האט געוואוסט, ער האט געהאט די אלע דריי מעלות, ער איז אייביג געווען א זרז, אייביג געווען אויפגעלייגט, פרייליך, נישט קיין חילוק ווען. און ווען אימער א איד איז אריין געקומען בעטן א טובה, הי אלוועיס פיינד א וועי טו דא איט. און כאטש ער האט געפירט א גרויסע קהילה, כאטש ער געהאט אסאך דאגות אויפן קאפ, און לאמיר נישט פארגעסן דער איד האט פארלוירן זיין ערשטע ווייב און קינדער ביים קריג, ער האט געהאט גענוג סיבות צו זיין טרויעריג. אייביג געווען פרייליך. סאו ממילא פון אזא איד דארף מען הערן, תורה יבקשו מפי'. סאו כ'ענדיג נאכזאגן א ווארט וואס בעצם באלאנגט צו די לעצטע וואך פרשת ישרוי, אבער אזויווי אין פרשת משפטים לערנט מען נאכאלץ פון די תורה הקדושה פון מתן תורות א המשך, וועל איך ענק זאגן זיין ווארט. ער זאגט אזוי, עס שטייט אין פסוק ויחן שם ישראל נגד די אור, שטייט, זאגט דער רשע, כאיש אחד בלב אחד, וואס איז פשט פון דעם? ווייל ויחן ישראל איז א לשון יחיד. ממילא זאגט דער רשע אז כלל ישראל איז אנגעקומען דארט. ביי מתן תורה איז געווען א בחינה פון כאיש אחד בלב אחד. די אגדה זאגט א אינטערעסאנטע זאך ביי די ניגון פון דייני אלי קרבני לפני הר סיני ולא נשאלוני את התורה דייני טאמער די אייבערשטער וואלט אונז צוגעפירט צו די בארג סיני און ער וואלט אונז נישט געגעבן די תורה וואלט געווען פערפעקט וואלט געווען גענוג. שטעלטס ענק פאר ס'הענגט צעטלעך אז ס'גייט זיין א גרויסע עקספאו, א ריזיגע עקספאו, אדער עפעס א מורא'דיגע איווענט. דער עולם קומט אהן אין פראנט פון די האל און ס'איז פארשפארט, מען עפנט נישט די טיר. וועט איינער זאגן דייני? נאו וואן. סאו וואס איז פשט? מען שלעפט גאנץ כלל ישראל אין פראנט פון בארג סיני און מען זאגט, אויב די אייבערשטער וואלט אונז נישט געגעבן די תורה, וואלט בי פערפעקט. וואס הייסט? וואס איז פשט פון דעם? נאר זאגט ער אזוי, אזוי ווי אונז האבן פריער געזען אז אידן זענען אנגעקומען צום מתן תורה צום בארג סיני, זענען זיי אנגעקומען אויף א מורא'דיגע הויכע מדריגה, זיי זענען אנגעקומען א מדריגה ווי זיי זענען געווען באחדות ממש ווי איין מענטש, א זאך וואס ווייניג צייטן איז כלל ישראל אנגעקומען צו אזא מין מדריגה, זאגט ער דאס באקאנטע ווערטל אז אין יעדע דערפל אינדערהיים האט געדארפט זיין צוויי בתי מדרשים ווייל אין איין בית מדרש גיי איך נישט אריין. אז כלל ישראל איז אנגעקומען צו די מדריגה דאס אליינס אזוי ווי ס'שטייט ביי די מעשה פון הלל ווען הלל האט געזאגט פאר דעם גר, דער גר האט געוואלט לערנען די גאנצע תורה אויף איין פיס האט ער געזאגט ואהבת לרעך כמוך און זה כלל גדול בתורה. איינמאל א איד לעבט זיך בשלום מיט אנדערע אידן איז ער א ערליכע איד פארוואס ווייל א אנגעצויגענע מענטש א נערוועזע מענטש נישט קיין פרייליכער בדרך כלל איז ער נישט בשלום מיט מענטשן ארום אים. א מענטש וואס איז נישט קיין זריז, יוזשעלי די סעים טינג. א מענטש וואס טוט נישט קיין טובות פאר א צווייטן, איז ווייטער נישט דא קיין אחדות. סאו טאמער כלל ישראל איז אנגעקומען צו די מדריגה פון כאיש אחד בלב אחד מוז זיין זיי האבן געהאט די אלע דריי זאכן. זריזות'דיג, פרייליך, און אלוועיס רעדי צו טון א טובה פאר א צווייטע איד. געדענקט. סאו מען קומט אריין אין די חודש אדר דארף מען געדענקן צו ארבעטן אויף די דריי זאכן, און כ'צי ענדיגן מיט א אטערעסאנטע מעשה. אין אנטווערפן האט געוואוינט א איד וואס זייער סאך אידן האבן אים געקענט, ער האט היינט אסאך אייניקלעך און איר אייניקלעך ביי כלל ישראל, דער איד האט געהייסן ר' סענדר פריד, ער איז געווען א באבוז, א גרויסער בעל צדקה, אבער זיין סיגנעטשור איז געוועזן ער איז אייביג געווען א פרייליכע מענטש, אלוועיס אן די גאו, זריזות'דיג. אין בעלז האט מען אים גערופן די עלטסטע בחור אין בעלז, פארוואס? ווייל ער האט זיך אייביג אויפגעפירט ווי א בחור, פריש, לעבעדיג, און אייביג געווען גרייט צו טון א טובה, אייביג מיט א דזשאוק, אייביג פריש, מורא'דיג. ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז מ'האט דערציילט אז רבי זיגל פשעווארסקער זכות יגן עלינו האט געזאגט אמאל אז איינער וויל א סגולה פאר שמחה זאל ער זען רבי סענדר פריד, ווייל רבי סענדר פריד איז מסוגל פאר שמחה. כ'וועל גערט נאכדערציילן א מעשה.

האבן זיך גענומען טאנצן פאר אפאר מינוט, און נאך אפאר מינוט האבן זיי זיך אוועק געזעצט, זאגט ר' איציק לאמיך אייך מסביר זיין רבי סענדער פארוואס האב איך דיך גערופן אינמיטן די נאכט, ס'איז דאך גזל שינה, און וואס האבסטו יעצט א טענצל א גרינעם דינסטאג, האט ער געזאגט אזוי, זאגט ער, ס'איז א איד געקומען צו מיך היינט מיט א קוויטל מיט א שווערע השכרה, א ביטערע צרה, און איך האב מתפלל געווען, איך האב אריינגערייגט הרב מאיר בעל הנס, איך האב פרובירט צו טון וואס איך קען, צו פועל'ן א ישועה פאר די איד, אבער איך האב געפילט. דאזענט גאו. איך געהאט א הרגשה אז די תפילות ווערן נישט נתקבל. און כ'האב נישט געקענט איינשלאפן. עס האט מיך געבאדערט. האב איך מיר דערמאנט, מ'זאגט פון צדיקים אז מיט שמחה קען מען פועל'ן אלעס. אלע טויערן קען מען דורכברעכן מיט שמחה. ממילא האב איך געטראכט, דער בעסטער מענטש וואס מאכט שמחה איז הרב סענדער. האב איך דיך אריבערגערופן. איך האב געטראכט אז מ'מעג מאכן געזל שיינער כדי צו העלפן א צווייטע איד און פועל'ן א ישועה פאר א צובראכענע נשמה. צוצולייגן צו דעם און מיט דעם וועל איך ענדיגן, נאך א מעשה פון די רעפסענטער, ס'האט מיר א א איד דערציילט, ווען ער איז געווען א בחור איז ער געפארן אמאל אויף וועקעישן קיין שווייץ, און ער איז געגאנגען דאווענען מנחה מעריב אין א האטעל, וואו ס'איז געווען א מנין, און ער קומט אן צו מנחה און ער כאפט זיך אוי וויי, ער האט נישט זיין גארטל, סאו איז ער ארום געגאנגען צו אפאר מענטשן פרעגן איינער האט איבעריגע גארטל איינער האט איבעריגע גארטל, קיינער האט נישט געהאט. רב סענדער האט עס באמערקט, געט זיך רב סענדער א רוף אן הויעך, איינער האט א שערל? א שערל? עס האט אבער נישט גענומען קיין מינוט, רב סענדער האט געטראפן א וועג ווי אזוי צו לייגן א האנט אויף א שערל, און ער האט געהאט א שערל אין די האנט, און נישט מער נישט ווייניגער טוט זיך אויס זיין אייגענע גארטל, שניידט זיין גארטל אין האלב, געט פאר דעם בחור האלב פון זיין גארטל און די אנדערע האלב טוט ער זיך אן, און ער הייבט אן וידבר אויף זיין שטימע מיט א ברען. אידן, דאס מיינט א ערליכע איד. און אויף דעם דארפן אונז אלע ארבעטן. חודש אדר מען שנעקט אונז בו בשמחה. מען קומט אריין מיט א שמחה אין דעם חודש. מען דארף מאכן זיכער אז מען ארבעט אויף די דריי זאכן. זריזות, שמחה, און אייביג זיין גרייט צו טון א טובה פאר א צווייטע איד. איז בזכות דעם וועט די אייבערשטער העלפן ס'זאל אונז קיינמאל גארנישט פעלן.